Ma bisa bo uno pa bin ku tres hombre. Ki pa kere. Ey esaki ta, esaki ta haring. Y mi ta mira hopi si bo yo mane. Mi ta kere. Mi colgate ta bay soluciona. Colgate no ta bay soluciona e shoki. Pero Marsh, welcome un bia mas in studio. Ama segura ma na XFM 102.7 nos ta preparando pa haring happen. Con e preparacion di esaki ta. Well, nos ta full swing preparando pe. Haring happen e djebièrnè aki. E ta kuminsando sinku or dje tardi na Café de Plaza. I manera bo wak, nos tin verse haring. Mi bo wak, mi bo I holé manera nan. bo Tarek ta bisa wak e piskana. E ta namorá di nan. Klap pa Namorá, haring. brother. Awoki, awoki, am, esaki ta algu, un tradishon ègt konosí, am, rònt, am, un tradishon na Hulanda ègt Si, e ta konosí. un tradishon na Hulanda ègt konosí. Oké. I na Aruba tambe e ta happening.

Y e ta wòrdu prepará tin diferente ku topping di siboyo of ma komprendé tambe hende ta gusta pickle komo topping anto pero Ke mendisei ta boi awo ke fecha biar fi sin kor tu kota ranka sali na kafe de plaza. Am de seizoen ku porta nunka iki purbe, purbi purbe. Pero personanan ku por ta aki djis bin mira hende kome piskal Sí, pa kami no, bor. mira, no? ta leuk, e ta Sí? hopi leuk pa mi. Awo Tawa. esaki, banta honesto, eta eta algo, eta eta un un un tradishon popular of eta un tradishon either you love it or you don't? Eh, Wel, na, mi por bisa bo, mi tres añanan Ku- consecutivo ku e haring happen. E ta famoso. Sí? Sí. Dus hopi hende ta bin be. Sí. Mi bo bisabo aña pasá aquí que la sold out basta trempan. La sold out un, dos hora den caba, no dat in haring mas. Oh my, dus, dus esa aquí ta algo cu den rati hora nan ta busca, que ta algo cu no ta haya tur Bueno, dia. ta haya tur dia, no ta Oké. algo cu tei henter aña, ta gewoon specie

Ayan'a ta algo popular, um, toki nan tambe na decidi di trece e tradicion Awo, aki nan. un hende normal te come uno y klaar, tin pariente No, come but mas. hende, ok, but haya diferente. Dus nos tin e haring, but haya haring su so mane me trecele of den pan. Nan ta Oh, come nan ta asina. come den pan, Si, oké. y but tin e famoso kibbeling. Ah, Zij Kevin. Silly Voorkomens, hij Eh, da- Kevin Lindsay, ja, hij zit ook er gewoon. Pero Harry, dus bosso nota, nota, gewoon haringen zijn zo ting den pan, ting Sí, Kevin Lindsay, ting mas sí, option sí, tambe. sí. A hope temporada die die voetbal, kon dat benieuwd kon Oranje plein, kon bij Oranje Goedemon. Plein, eh, Oranje Plein ta full, full on, full den swing. Eh, ja sabra wo nos tin Holanda contra Sweden, mm kutu kumisa uno rimer dia. Aha. Tambe nos ta bai tin Pesu no kuta bisa ku, ah no, un rimer die tin solo. Tin sombra. Nos tin, si, tin shade, dus mi te kere si boso a keda riba nos social media di Mumba Beach, bo por a ripara ku tin shades, tin stool, tin um, cocktail tables ku bo para na dje of esun ku yega mas trempang ta haya echt seatings na e bar. Dus esei, i e ta echt gezellig. Master on. Ei segura nos ta bai um, Aruba seguro nos ta invitado pa di ayera ma pasa na Mumba pa mira esaki. Mi ta sinti un screen masha grandi mes no un screen masha grandi mes y tin shade de manera mencionada tin sombra pa asina bo por sinta y disfruta di esa arte men oranje plein a move di oranje stad pa oranje strand e ta ayina na mumba pa tur e weganan a sigur e vooral di Curaçao Hulanda Merca y Canada nos ta bay mumba pasobra esey ta e lugar y cafe de plaza tambe tabata yen Café de Plaza tambe tabata yen. si ma waku tambe ta ta ran ran. Sí, mescos na Mumba Beach nos tin DJ Bradley

di e Haring Happen nan pues bin mira con esaki ta bai bin purbé dje biernan wok na Café de Plaza. Sí, mi ta invita tur hende bin Café de Plaza dje biernan wok pa enjoy tam no di e Haring Happen solamente ni e Kibling pero nos tin live DJ y nos tin bucket deals riba Balashi y Chel. Dal si ta bai ta di sinku or di atardi bo ta un party happening.